kwakadii kunobviwa kwakadii kwaunobva hakunomira mushe sekuru ukatirega ndimbotikayira kumatare emhondoro ndiende kunochikidzana nanehoreka ichokwadi sekuru aiwa pana rakaipa mupwere ndiro dare rewatsika ruzuva ranhasi ndiri kuona mukati mechipfuwa mako hamuna kupembera kana kufara ndiri kuona ukatakura kurema kukuru kwazvo ndaedza kubvunza kuti makandeiko muchiita zvinhu musodzi ende kunobvunza pachiringidzo changu tikaona iwa mupwera ari kutakura kuremera kukuru kwazvo haasi kupembera nekufara hapana kuyanana hapana kuirirana makakatanwa basi hamusi kuwirirana makakatanwa bedzi ndizvo here zvitaurwa nasekuru muzukuru
nemo nemo tateguru zvadzudza zvandiremera ini ndikaona vopotserana zvipakera ndikaona ari makakatanwa muchinda ndikaona kune kunetsana kukuru kwazvo hazvina kumira manakei zvazokupazvisimudza tsoka dzake muzuva ranhasi kutaiwa rega ndimbotikaira rega ndifambe tiende kunoringana nemhondoro Nemo nemo dadeguru. Zvakanaka.
Daiwe muchiri. Hausi kuvimba nemafambiro yaranga yako. Ndipapo dadeguru. Doro uri kusvina misodzi naro. Inda. Iwe mchinda iwe. Muzivize kuti handina mazhinji masoko andinoda kupaka naye. Ndiri kuona woyo akasenga nhumbi yake chipfeko cheyaranga.
nemo nemo tateguru chatinogona basi kuti azvionere kavos chinodiwa bedzi natateguru kuti uzvionere
ndiro randinopanga mudare ndo zvinotaurwa mudare ndinoda kuti azvionere kutaiwa kufamba kweharanga yangu kwakajeka here kana kuti kwete zvino kavazvo tateguru ngaapange raanoda kuti ritike kuharanga yake kana iri kuita gumbo mba gumbo panze
mudzimai wako kana usi kugutsikana nezvaari kuita kana achiita gumbomba gumbo panze taura zvaunoda kuti tateguru nhasi wakuitire kumukadzi wako vasekuru ndoda kuti vaende kudenga kasika gumi kusvika wazondiudza vabudira pachena kusvika ndazvibata
tateguru hunde kweyanotaiwa ndinoda kuti amai waende kudenga kasinga gumi waramba wachiteerera kumazuva aiwa zvidoko doko mupwere izvo zvidiki diki une zvimwe here nezvimwe wasekuru hunde kune ari kufamba nebarangada yangu ndoda kuti azvimbe kusvika abuda pachena futi iye auya andiudza futi chokwadi kuti ndini ndiri kufamba nemudzimai wako zvakanaka kavhazi tateguru ndoda kuti uende naye pachapwititidzo totenda tateguru hanzi nasekuru ndichaenda newe kupfungaidzwa nditi asekuru wangobvunza nawe nhumbi gaburitse nhumbi yaka hanzi budisa nhumbi yako uigashidzewo uise mugate remushonga

bata nepasi dzosa wa- wape zvakare aha gwira mbare tora nhumbi nepasi dzosera kuna sekuru chabwino athokoza kwambiri mbare wanga handinokutenda waita zvakanaka muzukuru wosumuka zvako
zvakanaka ngaatikaire zvake ngatibude ndine nekumafunga idzo anotaura achidaridzira zita reharanga yake pandinenge ndichikufungaidzira mishonga yandiri kupiwa nasekuru uchange uchitaura uchideedzera zita remudzimai wako
achitaura zvaunoda kuti zviitike muchinda iwe uchitaura zvaunoda kuti zviitike zvese iwe muchinda iwe unorizwa randiri kupanga unonzwa mazuva andaona neureka eh, rimudzeve dzake chirema
tsvagire tsono imwe chete ndichakutsvagira tsono imwe chete ndotenda
ikani mbare tambira gwenziro gwira gwira nemanja bata nemaoko ako udhonzi aha aha aha chabwino hanzi ndatenda hangu nasekuru wosumuka zvako muzukuru wobuda ndiri kuuya panze ipa ndaenda nokwiriridza muchinda ndiri kuenda newe kuno achitaura rana kuti rende kunoitika pandichakupfungaidzira mishonga yeye unenge uchitaura zvaunoda kuti zviitike kumudzimai wako nekumunhu awataura kuna sekuru andii nhumbu yake ndichaizarira mugona rangu iri nhumbu yemudzimai wako ichasara mudare muno ichiitwa mishonga yanenge ichishandisirwa nasekuru eh. kusvika apetuka pano achiti ndazvionera kusvika iwe wazodzoka pano uchiti zvaita ndinotenda sekuru zvakanaka tateguru vanotenda kana akasunga